Таныш төбәге татар халкының телен, моңын, гореф-гадәтләрен бөтен тулылыгы, бар бизәкләре белән саклаган иң милли һәм тарихи төбәкләребезнең берсе. Актаныш ул безнең кече Ватаныбыз. Соңгы еллардагы эшләгән эш-гамәлләребез кече Ватаныбызның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән бәйле. Шушы проектның төп максаты, авылларыбызның тирән тамырларын өйрәнү, авылларыбызның тарихын өйрәнү, Нәселләребезне барлау, аларның шәҗәрәләрен барлыкка китерү һәм киләчәк буынга тапшыру. Менә сез бүген Кече Ватан проектының берничә генә шәҗәрәләр алаңы һәм авыл, авылларыбызның капкалары, милли карталары һәм инде тугралары белән таныша аласыз. Мәчете, мәдрәсәләре булган, Пугачев явын кичергән, Әби патша юлы үткән. Волос үзәге булып торган, күренекле шәхесләре белән дан тоткан бай тарихлы Байсар авылының тарихи картасы янында басып торасыз. Һәм инде шулай ук бездә мәчетләр бик күп булган элегелектән. Беренче төзелгән мәчет дип язылган монда, ләкин инде тарих битләрендә беренче төзелгән мәчет 1817 елда Җәмигъ мәчете дип атала. Һәм инде соңыннан төзелә инде безнең Ак мәчет, Яшел мәчет, Сары мәчет. Боларның инде безнең тарихта урыннары гына билгеле, анда инде йортлар төзелгән, кешеләр яши. Һәм инде 2006 нчы елда шушы мәчетләрне искә алып, алар хөрмәтенә өч манаралы яңа Мсалия мәчете калкып чыкты безнең авылыбызның уртасында. Бүгенгесе көндә дә менә шулай күркәм булып Балкып, авылыбызга, авылыбыз кешеләренә хезмәт күрсәтәм. Ничәнче елда төзелгән дип әйтәсез? Моның документы бармы соң? Бу Мәчти авылыннан, безнең җирлеккә Мәчти авылы Әйе, а документы бармы соң, что именно шул вакытта сезнең монда нигез салынган икән? Бар, бар, Уфимская губерния карый ул вакытта, шуңа күрә бу документларда бар алар төсе.
Китапта, китап.
Шәҗәрәгә исем биргән Карабәк, чын тарихта инде ул Габдулла хан. 1361 һәм 1367 елларда ике тапкыр Алтын Урда тәхтенә утыруга ирешә. Кара бәктән соң дәвам итә 13 буыннан соң Сока. Сока җир документын, җир грамотасы алган беренче кеше буларак шушы төбәккә нең җирлекләренә хуҗа булуын кәгазьдә теркәгән инде. Сакадан соң Саканың бишенче улы менә Урай. Урай безнең Актаныш районының Апач авылын барлыкка китерә. Апач авылыннан Адай аерылып чыга. Менә моннан урай аның бишенче улы Аккүз, Сакадан бишенче улы Аккүз, Солтангол, Бикчәнтәй авылларын китереп чыгара. Һәм инде без дәвам итәбез, менә Сакадан Иккүнәй, Иш, Кенәр, Сөендек, Йосыф, э, ни, Гаптелкәрим, Гаптелнасыйр, Биктимер Мәзин, Имам Әгъзам һәм Шәйхел Ислам, Шәйхенур килеп чыгабыз Вахит ам- абый Имамовның э, буынына һәм инде аның 32 нче буынында аның улы Әлмир тора. Бу инде 32 буыннан торган шәҗәрә. Моны да инде безгә Вахит абый үзе ярдәм итте төзергә. Һәм инде ул тармакланып китә. Монда инде тармакланганда безнең Актаныш районының күрше авыллары да, Мөслим районы авыллары да, башкорт күрше як күрше авыллары да килеп китереп чыгара инде. Бу шәҗәрә безнең Иске Байсар мәдәният йортында тора. Әле безнең җирлектән шушы шәҗәрәгә карап, безнең укытучылар гаиләсе бар. Электән укытучылар инде алар хәзерге көндә Пенсионерлар Гарифуллина Рәсимә апалар инде үзләренең оныклары белән егерме буын шәҗәрәсен төзеделәр, шушыннан файдаланып. Һәм инде безнең мәдәният йортында торганда бик күп кенә кешеләр килеп, күрше як-тирәк авыллардан инде Башкортлардан да чыгып, бу шәҗәрәне инде фотога төшереп, язып алып китеп, үзләренең шәҗәрәләрен дә төзиләр, үзләренең гаилә шәҗәрәләрен, үзләренең шәҗәрәләрен төзиләр инде. Ләкин инде әйтәсе килә, унтугызынчы гасырда Байсарда ике мең кеше яшәгән, ике мең кешене Чутлап бетерү дә, аларның шәҗәрәсен тезеп монда күрсәтү ул мөмкин түгел инде. Без менә шушы чыганакларга таянып шушындый шәҗәрәне төзедек.